Sɛ obi bɛyɛ sex na oprotect no with condom so a ɔbɛsan anya hiv. Condom nyɛ proof ka obi anyare da. Condom ma obi nfa ne ho nto condom so ɛno nti na ɔmo de ahyɛ ɔmo tirim adwaman no adɔɔso no. Condom ɛnyɛ full proof. Entumi save wo from HPV. Ɛnyɛ hundred percent ebetumi a save wo seventy percent thirty no oyi wa. Yes. Sɛ maka example bi akyerɛ wo sɛ obi a ɔne ne mpena bɛda ɔde condom no tare ho tere nso ɔbaa no nyem yɛ. Ako ni, Bleeding between menstrual periods. Ooh. Ɔbaa bu ne nsa Yeah. sɛ nka ne cycle no kɔ ɛnde a Ansa na foforɔ aba. foforɔ asan aba. Wei deɛ obu ne nsa no a ɛni two weeks na wasan abu ne nsa bi. Yeah, me ne obi a bosome ayɛ twice koraa. Ɛɛ, ɛnyɛ time biara na ɛyɛ cervical cancer o. Okay. Aha, ɛyɛ symptoms ne bi. Okay. Nti, ɛdeɛ na ɛbɛma wobɛhu sɛ ebi a na ɛnyɛ bia. Sɛbe, ɛyɛ hospital. Okay. So, I'm not saying sɛ obi a obi di between periods biara yɛ cervical cancer. Bere mu no, ɛyɛ one of the symptoms. Nti sɛ wohu saa nsɛnkyerɛnne no a,

at some point in their lives. Cervical cancer. Yeah, Ghana nso ayɛ kɔmɔ. Ɛyɛ fatal disease, ɛyɛ atoyerɛnkyɛm mm. a ɛbɛto ɔbaa. Na ne request no nti na yɛbɛdi ne nkɔmmɔ yi okay. afa cervical cancer ho. Ma menka biribi mfiri Women's Encyclopedia of Natural Medicine. Natural Medicine, yeah. Ɛmi sɛ ma me nfa nkyerɛ tiefo ɔmo a ɔwɔ sohyia midia na yɛ a na wahwehwɛ kɔpe na watɔ. Wonya saa nwoma wei bi kita a, ɛɛ prof ɛbɛboa wɔ ɔkwan bebree so. Professor bi a ɔyɛ Professor of Gynae Gynecology ɔno na wɔne wɔn a ɛka ne ho ɛtwerɛ saa encyclopedia yi na. saa encyclopedia yi wo kan page thirty one ɛyɛ chapter three caption no yɛ cervical dysplasia ɛɛ saa cervical dysplasia no ɛno na eprisidi cervical cancer okay so ɛho ɛno ba ansa na cervical cancer yes. ba ɛno ɛyɛ changes in the surface cell of the cervix. Mm. a ebetumi ayɛ cancer cervix no menka ne twi sɛ na wɔn ate aseɛ wawodeɛ ne kwan ano mm. so ɔho ɛkwan no a ɛlidi to awodeɛ hɔ meka ne twi saa na wɔn ate aseɛ ɛnyɛ sɛbesɛbesɛbe mpra duasa wo baa no o mm-hmm. ɛnyɛ wo baa no wo baa no nko ɛna wawodeɛ ne kwan no nso nko ɛhɔ no ne cervix no Enti sɛ nsesaeɛ bi ba wɔ the surface of the cell, honam no a ɛkɔva cervix no, nsesaeɛ bi ba mu a, na ɛtumi bɛdan, ɛbɛtumi abɛyɛ precancerous, ɛtumi bɛdane cancer. Okay. Ɛne ɛse, yɛbɛfrɛ no cervical dysplasia. Dysplasia. Ɛno na always precedes the cervical cancer. Mm-hmm. Aha. Nti ɔdi ɔde ɔde saa chapter yi, Nsakopedia no de saa chapter three ɛ ɛka ɛno ho asɛm ɛne cervical cancer ho asɛm. Na ɔrebɛhyɛ aseɛ no, ti asɛm a ɔkaeɛ, ɔse cervical cancer ɛ presently ranks ɛ third in cancer deaths of American women. It ranks third.

In cancer deaths, sɛ yɛka cancer deaths a, breast cancer ne ovarian cancer ne endometrial cancer, cancer ahodoɔ nyinaa keka bɔ mu a, cervical cancer na ɔtɔ so third. Ɛku nipa paa. Ɛyɛ cancer a ɛku nipa wɔ America man mu. Ɛnyɛ mmarima, mmaa na ɛyɛ wɔn. Enti ɛreku mmaa no paa wɔ Amerika. Megye di yie sɛ menka sɛ papa no kɔka encyclopedia yi, na mede wei rekɔnfɛmo deɛ ɔka no sɛ ɔdi ka. Mepaakyɛw o, Amerika no a yɛse wɔn na ɛwɔ eh, the best form of medical technology no, Wɔn mpo na ɛredɔ mo sɛ wura yi, ɛreku wɔn yi, na woba developing country a. Ɛredɔ wɔn sɛ wura. Ɛredɔ wɔn, ɛredɔ mmaa no sɛ wura, ɛreku wɔn paa. Na woba developing country te sɛ yɛnom a, yɛnya nhu yɛn ho ani. Wo de ɔhwɛ aha nso ɛ. Ɛyɛ ɔhaw a mɛka ne sɛ ɛyɛ man made. Oh, saa. Ɛyɛ man made, yɛn ara na ɛkɔɔ so. Cervical cancer no. Yɛn ara na ɛkɔɔ so. How? Ɛɛ, deɛ ama meka sɛ yɛn ara na ɛkɔɔ so no, sɛ yɛbɛhwɛ nneɛma a ɛde ba. Okay. Nti sɛ yɛhwɛ nneɛma no ɛde ba a, ɛna megyinaa so kaa sɛ ɛyɛ yɛn ɛna yɛkɔɔ so. Ɛna yɛkɔɔ so. So ahu. Na cervical cancer no, katakyie, ma menka symptoms bɛɛ mmiɛnsa bi. Anaasɛ nsɛnkyerɛnne a ɔbaa bɛtumi de ahu sɛ ɔbɛtumi ayɛ bia. Nyɛ sɛ yɛ bia, ɔbɛtumi ayɛ bia. And time shows symptoms. In other words, n'ahyɛseɛ no, nshow symptom bia, ɛnyi nsɛnkyerɛnne bia, ɛkɔsi sɛ. Yadeɛ no, ɔbɛdi, ɔbɛprogrɛse. Oh. Anaasɛ bɛkɔ n'anim. Bɛkɔ n'anim. So ahu, ɛnkɔɔ n'anim deɛ a, ɛnnshow symptom biara. I see. Anaasɛ wonnya nsɛnkyerɛnne bi annyina so. Nti ɛbɛtumi awɔ ɔbaa ho, nso na ɛnnshow nsɛnkyerɛnne biara tɛntɛm. Na mmom ɛkɔ, ɛkɔ n'anim bebree a, ɛprogrɛse kɔ n'anim kakra a, ansa na symptoms no. Okay, ɛshow. Ashow. na ɛstate sɛ ɛsu a baako ni, bleeding between menstrual periods. Ooh. Ɔbaa bu ne nsa yeah. sɛ nka ne cycle no ɛkɔ ɛnde a mm. asana foforɔ asan aba wei deɛ ɔbu ne nsa no a ɛni two weeks na wasan abu ne nsa bi yeah, mene obi a bosome ayɛ twice koraa ɛnyɛ tam biara na ɛyɛ cervical cancer okay. Aha, ɛyɛ symptoms no bi okay. Nti ɛdeɛ na ɛbɛma wobehu sɛ yɛ bia na ɛnyɛ bia sɛbe ɛyɛ hospital okay so I'm not saying sɛ obia obidi between periods bia ɛsɛ ba kankasa no bere mu no ɛyɛ one of the symptoms nti sɛ wohu saa nsɛnkyerɛnne no a ɛnto adwene mu na nkɔka sɛ ɛyɛ kooko de mu tu anamɔn nti bleeding between menstrual periods ɛyɛ one the second Bleeding after sexual intercourse. Okay. Sɛ wo ne wo ho ka ni hyia wie, mo ahyia wie ne mogya ɛba a, mhm. ɛnyɛ good sign. Tu anamɔ kɔ hospital ne kɔ complaini. Wɔn nim the necessary examination wɔn bɛyɛ. Okay. Ɛnka sɛ wo kunu na anaasɛ wo partner no ne bɛrima no na ɛwa anaa ɛso. Anaa ɛho ɛho wɔ den sɛ dadeɛ na atwitwa wo. Ɛmfa nhyɛ wo tiri mu saa. Ɛnsɛ sɛ ɔbaa ne barima hyia wie a mmogya tu no. Okay. Ɛnyɛ papa. Ɛnyɛ papa. Nti sɛ wo bleedi after sexual intercourse a, ɛɛ ɛmfa nkɔ herbal clinic. Mhm. Kɔ hospital. Kɔ hospital. Na gynefoɔ no ɛnyɛ proper examination. Na yɛnka nkyerɛ wo sɛ oh Wo bleedi a wo bleedi deɛ infection bi kɛkɛ or ɛyɛ fibroid or ɛyɛ this. Wo tena tena ho ɛtete rub ɛhyehyɛ wase a. Mhm. Ɛde asɛm bɛba. Esisi akakaduro de tua tua a wobɛnya program. Because bleeding after sexual intercourse no ɛyɛ one of the symptoms of cervical cancer. Okay. And then wotumi hu unusual discharge bi. unusual discharge, wɔ hɔ a na sɛbesɛbe nneɛma bi fifirififiri w'ase piepie. So ahu? Ɛno nso ɛnyɛ sign papa. And then painful or heavy period. Wobu nsa a, wobrɛ. Ɛba nso a, ɛba paa, ɛba. Painful or heavy period. Saa sign wei mu nyinaa no, ɛtumi yɛ symptoms for cervical cancer ɛtu ho saa nsɛnkyerɛnne wei na ɛtoatoa so a ɛmmɔ hu sɛ ɔbɛkɔ hospital ɛna nkɔsusu ho nkyerɛ wo yɔnko baa bi mm-hmm. ɛma ɔnkɔ nkaka sɛ mmanumaduro bi wo nso gyina toa so ana nkɔgyina pharmacy shop ɛnkɔka nkyerɛ pharmacist sɛ sei no wɔn na wɔbɛtɔn aduro ama mm-hmm. ana ɛmfrɛ herbalist bi wɔmfa herbalfoɔ ho mm-hmm. Fa kɔ hospital. Fa kɔ hospital na yɛ service nwie. That's right. Ansa na abɛtu the next anamɔ a watu because cervical cancer ɛyɛ fatal, ɛyɛ atoyerɛ nkyɛm. Oh. Ɛto ɔbaa you are finished. Ne sa yɛ den ɔho. Ɛbɛku asɛ ne sa yɛ den. Adeɛ ne bɛku. Kuma bɛku na ɛma ne yɛ hu no. Yeah. Sɛ wahu dɛ mekyerɛ. Metie pa na. Ha. Now, ɛdeɛn ɛna ɛde ba? Eh, adɔktafoɔ ayɛ wɔn hwehwɛ mu. Ɛnneɛma ɛde ba no. yɛfɛ no risk factors baako yɛ sexually transmitted infections okay ebi te sɛ hiv ɛna herpes deɛ tɔ so multiple sex partners nti so ɔbaa fe sɛ ne ho ɔfɛ mmarima ɛbɔ gye ne so wɔwɔ hips ne to so so obɛgyina social media Na yɛbɔ nnwom ma no. Ɔɔdɔ ato pan a, mebu no gyen. Ɔɔdɔ ato pan a, mebu no gyen. Na obu ne sisi mu gyengyen a, wunnya hwee o. Ɛɛ, wobɛ attract mmarima more. Wo tirim bɛyɛ wo dɛ. Na mmom, effect ne sɛ multiple sex partners. Ɛka one of the risk factors a ɛma mmaa binom tumi nya cervical cancer. Nti, is it that wobɛnya infection anaa multiple partners na na ɛnyɛ? Ɛɛ, sɛ mekeka ba. Okay. Mɛba abɛkyerɛ no mu wɔ ha ma wate ase pɛpɛɛpɛ. Mate. Nti multiple sex partners, ɔbaa a wo partners, wo mpena yɛ more than one, anaa wo deɛ wose wobɛyɛ hook up, mhm. sika nti, da ko ne tumi ne mɛma ɛnan da, mhm. enum da. Wonyɛ ahwi o. O prepare wo ho for death, early death. Wow. Because ebetumi amu wanya cervical cancer. na mɛkyere mu wɔ hɔ ɛna ɔbaa wɔ starte sex ntɛm fourteen fifteen twelve na ɔmo ahyɛ aseɛ ɛɛpem ɛyɛ dangerous that is sexual intercourse before eighteen ɛmabawa bebree because of that no ɔmo nam so bɛnya cervical cancer na adintra nkyerɛmu ne bɛba mekeka wie a na mede kakraka no aba abɛwɔ no na wate wo ho ase dit wode steam wɔ hɔ Tie nie o, enti sexual intercourse before eighteen, enti mmaayewa no a mokoakoa mo mu sa kɔkono no, panin nsɛmfoɔ no, eleven, twelve, thirteen na wɔn astate sex. Na ebi a wɔ fifteen ba ne ho soso. Nyɛ wo ho a ɛsoso no na yɛka. Ɛnyɛ wo ho a ɛsoso no o. Aha. Okay, mi tie. Deɛ ɛtɔ so, mprɛwa awoɔ. Research a akyerɛ sɛ mmabaawa no a wɔantwɛn anyini na eleven no anyem, twelve no anyem, thirteen no anyem dodoɔ no ara ne mpanin mfeɛ so wɔtumi nya cervical cancer. Wow. Wotie aha? Wotie. Deɛ ɛtɔ so yɛ mmaa no a wɔnom cigarette no. Oh, okay. And then nutritional deficiency. Nutritional deficiency no. Mo nni nnuane papa, natural food, na mo di deɛ na mo di no. Ɛmi ka me ka mo di deɛ na mo di no mo amofa bi nkeka ho. Wo tia ha. Deɛ tɔ so kwatakyie. Yɛ wɔ nneɛma bi a ɛnɛ ɛmaa no apply a ɛso nsunsuansoɔ no ɛnyɛ ma wɔn mo. Baako ɛyɛ yɛfrɛ no sɛ spermicide. Na n'ano yɛ dɛn? Wɔn wɔ spray bi a wɔde spray n'ase. Okay. Ɔbɛyɛ sex a. Oh, okay. Deɛ ɛbɛyɛ na ɔntumi nyɛ mu. Ah, for prevention. Saa spray ahodoɔ ahodoɔ ne nyinaa no, research akyerɛ sɛ because of the chemical content of saa nneɛma no, ama mmaa no dodoɔ no anam so ɛrenya cervical cancer. Spermicide. Because most of these sperms no, ɛyɛ carcinogenic. I mean most of these substances no mm-hmm. ɛyɛ carcinogenic ɛnɛ nso no wɔn wɔ spray ahodoɔ a wɔde spray sɛ deɛ ɔnyam deɛ mm-hmm. ɔde spray sɛ deɛ ɛhɔ bɛyɛ ne hwam deɛ saa nneɛma nneɛma hunu saa hmm. ɛso obi de benya ne nfa soɔ kɛseɛ baako ɛwɔ mu a ɛbɛ ansa nea wɔbu saa me no ɛyɛ hpv mm-hmm. hpv. Human Papilloma Virus, Human Papilloma Virus, ɛno it is transmitted through sexual intercourse ɛne hmm. oral sex ɛti saa Human Papilloma Virus no ɛyɛ ɛyi baako a ɛnam so ma ɛmaa bebree enya cervical cancer katakyie ma me nkɔ back to women encyclopedia of natural medicine me redi from page thirty one okay wada ama tie wɔ se cervical cancer is virtually always preceded by cervical dysplasia dem di kan kan mm-hmm. ti aha o afetie human papilloma virus

Enti adɔtafoɔ no bɛka kyerɛ wo sɛ woyɛ ɔbaa a, tɛɛ kɔ for reg regular pap smear. Ɛno no yɛ dɛn? Ɛno na wɔde kyɛke eh, sɛ eh, you are in precancerous situation. Okay. Eh, wɔde bɛ detect evidence of precancerous ɛwɔ wo service hɔ. Nti wokɔ a, wɔn wɔ device bi a wɔde bɛyɛ deɛ wɔde bɛyɛ. Okay.

Saa HPV no na ɛredi akotene wɔ yɛfrɛ no sɛn, cervical cancer yadeɛ no mu. Ɛɛ nk nyɛ cervical cancer pɛ na ɛkɔ so o. Me nhwehwɛmu a meyɛeɛ, ɛyɛ yɛwɔ yadeɛ ahodoɔ bebree hɔ a it is associated with the human papilloma virus. Yadeɛ no bi ne sɛ, anal cancer, sɛ cancer bɛyɛ wo tunu mu kwan no. Yɛ anal cancer. Yes, ɛnɛ ɛna ɛsan it is also associated with uh, cervical cancer. Mm -hmm. And then the friend said penile cancer. Okay. Na cancer yɛ wo bɛrima no. Mm -hmm. Or vaginal cancer. Wɔ vulvar cancer ne genital wax, saa human papilloma virus no cancer hodoɔ a ɛtumi kɔɔ so ni. Ɛsan kɔɔ so genital wax. Okay, na sɛ ne nyinaa ɛnna mu na ɛyɛ a na ɛba. Wo sɛ? Through sex ɛna obi nya saa yadeɛ no. Better. Okay, nti me question ne sɛ, mm-hmm. so obi bɛyɛ sex na o protect no with condom so a, obɛsan anya. Condom nyɛ proof ka obi anyare da. kɔndɔm. Mma obi mfa ne ho nto kɔndɔm so. Ɛno nti na wɔde ahyɛ wɔn tirim adwaman no adɔɔso no. Kɔndɔm, ɛnyɛ fool proof. Entumi save wo from HPV. Ɛnyɛ hundred percent. Ebetumi a save wo seventy percent, thirty no oyi wa. Yes. Sɛ maka example bi akyerɛ wo sɛ obi a ɔne ne mpena bɛda ɔde kɔndɔm no tare ho trɛ nso ɔbaa no nyem yɛ. Nti o deny yɛ te sɛ ɛwo abofra no a ne picture na ɛda hɔ yi, n'abusuafoɔ picture. Ansa na ɔkɔgye, ɔbisaa doctor no sɛ, ah, na me ne no reda a, condom mmiɛnsa na ɛtaa so? Na ɔse, wonnim nea woka, for lack of knowledge my people perish. Na ne nkyerɛmu ne sɛn? Doctor, na ne nkyerɛmu ne sɛn? Ne nkyerɛmu ne sɛ sperm no nyɛ nsuo no a ɛgugu condom no mu na ɛkɔnyem ɔbaa no. Ɛdeɛ wɔ he a? Sperm no yɛ deɛ mofrɛ no nkwammoa no, spermatozoa no. Wɔwɔ ti, wɔwɔ neck, wɔwɔ tail. Wɔn dɔɔso. Yɛpata no so na ankom na ɛguu condom no mu no. Baako pue bɛsene kɔɛ. Baako bi ɔwɔ mu a, wɔyɛ mpanin nsɛm peɛ. Ne ɔfa ho kɔe. So aho, eti ɛnyɛ nsuo no. Ɔn sɛ ti na ɔbaa bi wɔ sɛ, me ne me kunu da ne nsuo no nyinaa bɛsene. Na wɔn na ɛka sɛ nsuo no na ɛkɔnye mo. Ah, okay. Hmm, ɛnyɛ nsuo no nsuo no mu na mmoa no wɔ ɛna mmoa no nso deɛ meyusu mmoa a montem aseɛ because wɔn yɛ life nkwa mmoa no wɔn wɔ ti wɔn wɔ kɔn wɔn wɔ te wɔn nyam wɔn tail wɔn na ɛkɔ akɔhyia ɔbaa no kosua na ɔbaa no anyama no nti saa nkwa mmoa sɛnea wɔka no wɔn deɛ in their millions ti bɛrima no ɔbaa dana ne ho ba na oyi bɛɛ one teaspoon na Eh? Nkwa mu na wɔn bɛburu twenty million. Wonni machine hwɛ na bɛhu nneɛma efiri wɔ ayɛ ase pii ɛ. Ɛna woka nyame kɛse anam akaka ho. Mm. Nsuo ketekete na ayɛ sɛ condensed milk na anaasɛ mmɔle a yɛate agu atere so no. Mm-hmm. Sɛ efiri mmarima ho ba no. Efiri mmarima ho ba no hwɛ wonim mmoa na ɛwɔ mu na ɔho. Mo sɛ Nyankopɔn wɔ so. Na saa mmoa no nyinaa nso no they are manufactured in your hwewa no mu. Mm-hmm. Wɔ hwewa no mu na wɔyɛ manufacture wɔn mo. Ti hwɛ wansensɛn hɔ kwa o. Kan brɔfo kan brɔfo kan brɔfo. Ko yɛ saa. Ɛdi paa o. Deɛ mɛ kan brɔfo deɛ mo ti ase la. Mɛ ka mi kuro nka saa se kan brɔfo. Ɔho. So hwɛ wa ne sensɛn hɔ no ɔho. Adwuma ɛyɛ no. Ɛsensɛn hɔ kwa o. Ɛnyɛ baasere dɔn. Ate ase yɛ. Ɛnumu na yɛ manifa kya sperm no. Okay. Ɛti nsuo na ɛba ne deɛ. Ɛno no na sperm no de nante. Nsuo na ɛde sperm no reba. Nti w'adwene kyerɛ wo sɛ wahyɛ kɔndɔm a, nti ɛyɛ fu hundred percent fupuru, ɛnyɛ nokorɛ. Aboa no bi siniki fa ho pɛ, ɔkɔ akɔnyem ɔbaa. Ɛyɛ yadeɛ nso so a wanya. Ɛyɛ yadeɛ nso a wanya. Ɛne ɛne sɛ nka obi anyare o. Kɛ ɛ ɛ STI nom ahodoɔ a asperɛ di nka wɔn na ebenya bi. Yɛyi su kɔndɔm yi su kɔn sɛ wɔn nya no serious. Enti yɛmfa yɛn ho nto so. Enti dɔktafoɔ no abɛka akyerɛ wo sɛ wopɛ nkwa deɛ a, ɛyɛ so total abstinence. You abstain from sex. Ɛna wontumi. Wontumi deɛ a, ano apɛ deɛ ɔka nokorɛ baako na wotare ho. Ana wahwɛ deɛ ɔka nokorɛ baako na waware no na wadwene wo ho. Nanso wobɛkyinkyini deɛ a, enti wo deɛ hwɛ awerɛhosɛm o. Wɔse multiple sex partners. Ɛnɛ nso na mmaa no de tu wɔn ho. Wɔse ɛyɛ musuo sɛ ɔbaa bɛtena barima baako ho. Oh asɛm oo. Gye sɛ wɔn a ɛsuro Nyame, committed Muslims, committed Christians, ɛna ɔbɛtare barima baako ho. Dodoɔ no ara, multiple sex partners. Ɔne wei, wei, ɔbarima wei, ɔne no twe mpena, ɔne ma no sika tɔ mpaboa, yɛwɔ another barima a, ɔma no sika kɔyɛ ne ti, yɛwɔ another barima a, ɔma no sika yɛ sei, nti ne mpena bebree. Ebi nso nhyɛ da nkipu bɛrima baako. Wo a bɛse ne pɛ bi a, wobɛpene? Oh, really? Ɛyɛ bi deɛ no no. I see. Obi a bɛse ne pɛ bi, ɔhwɛ no kakra wɔ ho a, ɛyɛ sɛ ɔpene. Ɔno ɔnkipu bɛrima. Wɔnyɛ hook up o, but ɔkyɛn hook up. Mmaa no bi te saa. Ah! Ei. Sɛ no kɔdɛ yɛ common. Mente da. Wɔn no wahyɛ wayɛ n'adwene sɛ ɔnkipu bɛrima baako. Nti wose ne paa. Ɔbɛpene? Oh obi a na ate car papa mu te sɛ wo car fɛfɛɛfɛ yi. Wogyina afɛ hello can you give me your number? Eh? Na ɔde ama wo ntɛntɛm. Okay. Wokɔ ya na afrɛ nso wɔn wɔn kɔ bɛbusa sɛ na ate he. Ɔbɛba. Ah wɔn na wɔn kipu bɛrima baako deɛ dɛ ɛna ɛsan wɔ mmaa na mhm. wɔn pictures mhm. wɔn wɔ agents wɔ various hotels agents nti abɔn wɔ hɔ na wɔn picture wɔ mu. Nti expatriate nkorɔfo etutu kwan aba no a wɔpɛ kɔ deda hotels no a wɔpɛ ɔbaa ne n'ada no yɛde abɔ ne kyerɛ wɔ picture bi ne akɔfa yɛafrɛ no aba. Ɔbɛba. Ɔbɛba na ɔno nso abɛgye ne dollars na ɔkɔ wɔn nso ebi nso deɛ no no ebi squad no ha ɛna ɛwɔ wɔn nso a ɔno a wasi ne fie wɔtu kwan kɔ aburokyire ba abɛsi fie Ɔwɔ fie kamakama a wasiesie, ɔwɔ ne kaa bi koraa a V8 kɛseɛ bi na ɔda mu. Ɔno nso no, wɔn no mmarima no yɛ Classfoɔ. Okay. Wahu? Ɛna ɔno ara na ɛbɛ drive wo akɔ ne fie, wakyagye nsuo a bɛdware nyinaa, biribiara abɔ mu baako na wagye. Wɔn, wɔn taa gye dollars. I see. Ɛhɛn, nti ɔno ara ɛdrive wo akɔ ne fie hɔ ama woakɔyɛ toɔ no. na watua dollars. Ɔno ɔnni mpena biara. Wabɔ bra, wɔwɔ dan, wɔwɔ wɔwɔ vineyard kɛseɛ no adwuma wɔyɛ ano no. Nti wɔn wɔ bebebebebe clubs no mm. ne ade. Ɛ eh, maa saa nneɛma ɛkɔ so ne ɛ nyɛ bɛtɛɛ. Ɛna na wɔn akɔ ɛna ma menim ho hwee. Saa. Oh, wɔn a wɔyi so agents wɔ hotels nkwa sɛ wɔn deɛ wɔn yɛ kɔmɔ ɛne sukuufoɔ kwan na ɛdɔɔso. I see. Yɛ sukuufoɔ na ɛdɔɔso. Ebi koraa ɔbaa a wayɛ w'adwene sɛ ɔbɛware no wɔka ho. Woo. Ɛɛ, wɔboro n'ayaase a later no ma wakɔyɛ no wedding na wode veil white akata ne ti. Sɛ wohu ne ho da. Ah, kyerɛ sɛ virgin. Ɔyɛ virgin. virgin. Mwah, dear. Wanya virgin bɛware. Ɛsɛm o. Ɛsɛ you be kiss the bride. Woni bride na wo kiss na nka ade ɔsɛ wudi. Asɛm na ato na wudi. Ɔkata kyerɛ ne nyinaa ka ho o. Eti na ɔsɛ multiple sex partners mm. multiple ɛhɔ hia me yeah. because ɔmo ani abere bɔ hɔ because ɛyɛ adeɛ ekum mm. ɛyɛ adeɛ ekum amanfoɔ the next sɛ ɛho ɛɛ ɛ virus a odi akotene wɔ mu paa yeah. virus bɛn ya hpv bɛta hpv no edi akotene wɔ cervical cancer mu deɛ a mm-hmm. na etumi kɔɔ so cancers ahodoɔ te sɛ anal cancer. penile cancer, vaginal cancer, vulvar cancer, genital wax ne deɛ ɛkeka ho deɛ a, ɛnneɛ tie nhwehwɛmu bi a John Hopkins Universityfoɔ yɛeɛ. John Hopkins University yɛ one of the leading medical school in the world o, katatie, ɛnyɛ school ketewa. Ɛna New England Journal nso

Whoa. Ɔn ɔn ɔbɔnsam akwan. Ɛna sese wɔn mo promote oral sex. Hey. Social media. Yɛ promote ni se chaka chaka chaka. Ti guys ni nyina wonya ɔbaa na ne kɛtrɛma esi n'ase. And 250 percent likely. Yes. Nti wo ɔbaa ne na abenya cervical cancer. Ɔdɔ office wanya mɛma no. Mɛma ne deɛ. Ɔno obetumi anya throat cancer. Ɛna ɔbɛsan ayɛ gyimi gyimi. ɔbɛ gyimi gyimi nana. ah labi na bɛɛ b'a tafe tafere maa se deɛ ɛnyɛ wɛ dɛm yi so ama wa no. ɔbɛ gyimi gyimi. yɛ o leke wɔ o to tafere ɔbaa se a wagye o strength okay. wagye o power mm -hmm. wagye o energy wagye o dignity. oh okay. simple wagye o strength wagye o power wagye o energy wagye o dignity o tafere ɔbaa se a. Ti wo ti hyɛ n'ayɛ ase a na ɔho yɛyɛ ne serɛ sɛ hwɛ ne ti bi ɔmmɔborɔ wo deɛ ne power ne strength ne hia me sɛsɛ wohwɛ deɛ ne hia me hpv no akɔfo nya no bebree ne cancer so na ɛkɔ so no ɛna hpv no ɛsprɛde

The New England Journal of Medicine study sɛ the risk was almost nine times yo, mm-hmm. nine times higher mm-hmm. for people who reported oral sex with more than six partners. Hey. Nti wo ɔbaa no, ɔmpana nyɛ baako, mm-hmm. ɔbɛma bia pɛ so ɔntafere wa, sɛ ɛwɔ sɛ mm-hmm. wanya obi ama. Ɛmmerɛ no so a. Wobɛnya cancer. Ɛyɛ ahwehwɛ me. Nana, obi de bi ɛka wo deɛ ho. Ahofa nka ho ma me. Ɔsɛ, good evening Kata, what Nana is saying is 100% true. I am an Uber, Bolt and etc driver and I have a lady client who is a professional lawyer who also work at the hotel as a hookup booking. Nti na sɛ ɔyɛ lawyer deɛ nso wɔn buku no. Oh, na sɛ saa adwuma no hotel hɔ no asukuufoɔ ne professional na ɛdɔɔso. Agents no wɔ big big hotels no na wɔn kita abɔn no. Nti wo register a wo picture kora wɔm bi. Sɛ wo ba a wo ma ɔtua commission. Nti sɛ obi firi Dubai aba, business partner, ɔba abɛda hotel A, obi firi he he, expertise na dɔɔso. Ohia ɔba a, ne yɛde abɔ no akyerɛ no, na watua deɛ ɔbɛtua. Na saa nipa na waba no, wonim ne health status deɛ? Sɛ nti na yɛwu ntɛm no. Sɛ wonnim na ne ne kɔ da sika nti. Ɛna sukuufoɔ no yɛ more okay. professional nurses and doctors mm -hmm. and because mm-hmm. wɔn charge dollars yeah wɔn charge dollars wow. mini mmea me nanfo a na wɔn yɛ bi mm-hmm. etina mi deɛ nea ɛden ka no mmea me nanfo wɔn wɔn bɛnya sika nso te sɛ wɔn life ayɛ miserable. ɔbɛrɛ na sɛ yi. o na wɔn ho fɛfɛfɛfɛ saa abirɛ koraa mímí kasi mi pɛ wɔn wɔn ntwe maa mi. sisi o de wɔn kyɛ mi koraa mi pɛ wɔn ayɛ spy. nana bere na so. wɔ wɔn ayɛ spy. ɛnyɛ na nfa nsi. ɛso na wɔn ahoɔfɛ na wɔho. juma na wɔn di ne no they got the money but today they are not happy. Mm. wate aha no ase mm. eti wɔsɛ oral sex particularly with multiple partners mm. is now the leading cause of throat cancer. HPV, human papilloma virus infection, are the primary risk factor for this type of cancer. And one say, oral uh, uh, throat cancer no HPV korɔ no ara na ɛsan kɔɔ so. Yeah. Saa HPV korɔ no ara na ɛsan kɔɔ so cervical cancer. Cancer. Ɛna dodoɔ no ara ɛnya firi oral sex mu. Oral sex mu. Nti na ɛdeɛ nti na now America na ayɛ the lead ɛyɛ the lead the third leading cause. Na sɛ oral sex no kɔ so a- paa. Ayɛ common ate asi Ghana. Ghanafoɔ nso yɛ. Nkurɔfoɔ Wɔn ani nso. gye ho. Asɔfoɔ no nso pirikyi. Montafere, montafere mmaa ase. Yɛnyɛ asɔfoɔ wɔn bɛtena social media. Wonte bi da? Mete. Nti kɔ sɔfoɔ nti ka wotow bo kɔsua adeɛ. Nka bɛboa.

Otwi dɛ mpo Onyankopɔn de yɛ nkwakyɛ ne ɛba na sui pii. Nneɛma a ɛbɛboa mmaa no, nyɛ sɛ bi a ɔkɔ yɛ oral sex anaa multiple na wa use o, daabi, but ɔbaa biara yɛ ɔbaa, wo wɔ kunu, wo yɛ active in sex, ebi kɔ a wo nni multiple sex partners koraa, wo yɛ ɔbaa deɛ, yeah, na wa start use use saa nneɛma no. yɛda ɛde se abɔ ho ban thank you very much okay abusua ha na mede se thank you very much wogye ne katekye me nsa producer daddy mas mr samuel bi na ɛso wɔtena na ɔkɔgye dɔm barima ntim barima nka ɔdomfoɔ dom a ɛbɛsɛ hyia ɔwɔ dɛ mu bisa no sɛ kwame ne nti wobɛbu